Thank you so much, thank you so much. Nĩ niĩ ũcio wetwo ihi- eh, ithe wa ihĩĩ Atĩ ihĩĩ cia Adahu. eh, ndoro-inĩ wa Nahuru na ici nĩcio ihĩĩ ciakwa nacio nĩ gũkĩcihe kana basi

na kanitha itũ ti acirika twendete nĩ mbia cia wahotho koima wĩ harĩa gĩthũrai na kũu kũhoro wa kũgũra nĩ iteke na ũkaborwo nĩ asas na ndona mũkũrinũ gũkũ ĩĩ mũkũrinũ tũgeithania ũguo ĩĩ tugaga mũkũrinũ ti mũndũ nĩ mũnabii haleluya nakĩo kĩremba nĩ ndekũnda ya gũtũgĩra irathimo kwa mwathani biũ Nukuri nukwaga mbia nĩ kuonia ngai ndatonda nyuaga mbia cia ngũthora ngũ one Eh, niĩ mũrona haha nĩ mũthaka mũno gwitũ Eh, ona mami amũciaraigire ngai gĩkĩ nĩ gĩacura nĩ kũira ĩndĩ ndĩrerũha nĩ mbia Ĩĩ. yes ndio ehe na ndĩikaraga gĩthurai andũ a gĩthũrai guoko igũrũ ĩĩ nĩ ingĩ mũno gũkũ nĩ ndona nginya chairman wa gĩthũrai gĩthũrai ũngĩũka thoko wendegeria pizza thinato ikũmi na ciothe nĩ ndarũku ĩmwe nĩ ya gũtua icio ingĩ Ĩĩ. na passport ya gĩthũrai nĩ ngeta nĩ wĩinũkaga ũguo ũkona ndwĩgĩte kũhũrwo ngeta ũkehũra ngeta Mm. ĩĩ kana ũkĩinũka Ĩĩ. ũkahũrwo ngeta ũgatunywo thimũ wakinya mũciĩ ũgakora nĩ oga ũguo arahũthĩra ũkarigwo nĩ mũici ĩ kana nĩ kũgũra agũrire Ĩĩ.

ngai akũrathime mũno Ĩĩ. na amũgirie maithori madam ũcio mena mũhecimiwa Nĩguo. ndingĩhota kwaria kũrĩa Nĩ matũrutĩte arata aitũ mũno twathoma nao. no nĩ ngathĩti Ĩĩ. Rĩu tũkoragwo ũguo. Rĩu Ah, ngai wa mũra mũrathime arĩa othe mwaranga. akoima madari cai mũkegũrĩra tũtathiĩte Ĩĩ. tũtambũre atumia Ĩĩ, atumia tũgeithanie ũguo. mũrĩ andũ a bata Ĩĩ. kaĩ gũtuga gũtirĩ andũ twendete ta atumia a kenya ũngĩthiĩ kũrĩa mũrĩ mo diaspora mũgĩkoma ũiguaga mũtumia waku akwĩra good night i love you my dear no agũkũ ũiguaga mũtumia akũria ngari nĩ ũhingire mĩrango na ndirica kana nĩ tũkarũra kwĩ mũrũ wakĩrigwo nĩ guoyaĩ kana nĩ matharau nĩgetha tũrĩ tũrĩ baba itũ ndĩrenda kwamba gũtambũra mũtumia akwe gũkũ Ĩĩ. ndikage gwa kũinũka ĩ mayo ĩburũga mogeithia

no mũthuri ta ũyũ ũyũ tuge ũyũ ti dad ũyũ nĩ thoguo ũyũ nĩ arimũ wa gũkira kĩndũ gĩa thoguo aku Ĩĩ. na baba itå nä arä nginya kä hara onia andå kä hara ndårona nä arä kä hara ihara nä mä themba ä rä nĩ kũrĩ kĩhara kĩa mũthĩni na gĩa gĩtonga ä kĩhara kĩa mũthĩ nĩ kĩhana gĩkoragwo kĩhana gatĩ ga baithikiri kũhondera ta gĩkĩ tũkwaga gwa kũinũka ĩina wega wakamau wega nĩngĩ wanauo na